Swi vula yini flavour? A flavour like i nchumu wun'wana na wun'wana lowu nandzikisaka kahle. Nsati?
E nsati na yena. Mi tekile? I ma?
Ni ri na mina kahlekahle loko ni landza n'wansati un'wana ka nkarhi wa sweswiwani ni twa ingari na tikeriwa so ni twa ingari ni lo tsariwa vito ra yena laha yi ta vhela yi ni byela ku why i nga ri na munhu. Mi nga vula yini hi ti-playboy?
A hi ti-play boy a ni nga ti byela ku ri ti-play boy hambana na swa swa swa ti-play boy i nga ti i nga ti kumi ri nghozi i tinghozi i ri nghozini. Okay ma diza? A ku diza hi diza nkarhi lowu ha ha ri ti-play boy. Pfuka ku va n'wina ma ha tlele na vanhu vangani? Ni nga .

eh kama ya mtetema eh, at 10 ta uh, October 2025 eh hi ri kwala um, undefeated media ho va handle ku ri endliweni ka swin'wana hala ndlwini a no lomba mujita room wo va endleni ka swin'wana ko va endliweni ka swin'wana laha ni nga kona ni vhakele hi vayeni a ni va tivi va ti tivise voxe mpfhukeni buti hayi mpfhukeni minjhani mpfhukeni kambe n'wina mani hi lowuwani i flavour kusuka kwala Olifantshoek.
Okay va ri vona favor kusuka kwalaho Alfa Nsuku kambe vito ra n'wina ra le pasini i mani? I Felicity Nhlawuleko Maluleke. Felicity Nhlawuleko Maluleke Mister Felicity xikongomelonkulu ku va ni tikuma ni ni mi vitane ni mi ve kona haleni ku hi te hi ta burisana hi ta endla interview leyi i timhaka ta ku ni twe nghoma yin'wana ya n'wina yo he gaga xawe hi tlhavile e track leriya ri ba njhani ri ba blind mi ri hlekete njhani nghoma leyi. Eish ngoma liya ni te ni yi ni yingisela video yin'wani va kha va ku tlhavela va kha va ku yi tlhavile yi tlhavile ni ku hayi mhani munhu a nga ta na swin'wana swo yelana na leswiya kumbexana mina swi nga ni phusha kumbexana something like that ma vo swi ni phusha nyana na mina hi ku i xitayele swa masiku lama leswiya swo hi fanele hi rhanga hi yingisela ku vanhu va rhandza yini ku sungula, hi kota ku ri na wena u kota ku boxeketa kwalaya ka ximbhovana xa xexo xi nga kona. Okay loko mi kha mi hlamusela swona ni swi endla ni hleketa question yin'wana a va ku ni vutisa yona sweswiwani. Lero ku vula ku he Gagaji he tlhavele like a suki like a mi lava ku tlhaveriwa n'wina? N'wina mo lava ku entertain-a vanhu? ya like hi leswi ni lavaka ku ku tlakusa na nyiko ya mina like ni tlakusa music wa mina ku ri wu fika laha a ni ma twisisa ku ri i xiogelo lexi xo ni tlhavile swa endla u kuma ku ri xihlogo lexiya loko ni xi chele laha nghomeni xi endla ku vanhu nghoma liya va yi tekela enhlokweni. okay ke
hi ku navela ka n'wina a mi swi navela ku Gagax a nga yi twa nghoma leyi a tlhela a mi tlhavela ya ku ku yi twa a ni swi navela ku a yi twa ivi va kota ku ni ku ni ku va ni rheyisa ni ya henhla na mina ma twisisa hi ku hi ku ni tlhavela na mina va tlhavelanyana swilo . dlaya ngopfu oh a ni twa nge mi ta siya swo timhaka to eeh ni tlhavele ni tlhavele se ta okay na twisisa xi tirhe njhani track-e ra n'wina ro tlhavela tlhavela? A rona ri tirhe kahle a ri fambini ri fambini swinene va tala va ni sapotini hi ku ri na ti enemy mara vona vo tala va ndzi va ndzi sapotile sharp sharp. Ni twa mi ku ku na ti enemy so mi lava ku mi byela ku na n'wina lava ka music wa n'wina va kona lava vo ka va nga wu rhandzeki like va mi jelezelaka va mi sandzaka va mi loyaka. Hayi va kona lava u kuma ku ri loko mina ni humesa lava ku humesa nghoma something like that u kuma ku i le ku ni jelezeleni ma vo ya especially vanhu lava mi kuma ku ri a ni ri close ngopfu na vona. u kuma ku ri va ni va ni jelezela something like that mara ku na van'wani vo va hambi u kuma ku ri a ni n'wi endlele mistake u kuma ku a ni lava ku yimbelela na yena u kuma nghoma a na ha yimbelelanga na yena mara still wa ha continue-a na mina a ya mahlweni a nga ni feli mona
okay Mister Felicity mi na ti-name hikwalaho ka music like va ko vanhu lava swi twisisaka ku exisa lexi xa flavour na Xitsonga va kona.
eya vo va kona ende ma va tiva ku va tiva na va tiva hi nge va boxi mi nge boxiwi va ta sala va ni hlamala ndzhaku ni ta ni ta ni ta ni ta va tiva so okay mi nga va byela yini vanhu lava kumbexana mi nga va advis-a yini ku ku va n'wina va kha va mi zonda a mina ni nga va advis-a ku ri hambi i kha i ni zonda ku ku humelela a swi le mavokweni ya wena ma vo. hinkwenu hi humelela hi humelela ku hambana swa endla na wehe u kha i ndzhonda u fika ku u kuma ku ri u humelela na wena hi tindlela to hambana ma vo tindlela to hambana swa endla u kuma ku ri a wu le ku yimbeleni ka swona mina ni le ku yimbeleni ka swona mara i ndzhonda mina ni yimbelelaka so
okay okay a movha ta mi khoma kwalano okay leyi question yin'wanyana mina studio. a studio a ni nga a ni a ni na xoho kahle kahle na ha ri ku phechaphecheni ku swilo swi kota ku swi tlakuka nyana na mina ni kota ku va na studio xa mina ku ni nga rileli ka van'wana lero wa mbula marito ya so ku a mi la ku a mi la ku rilela ka van'wana okay leyi question ya mina ke after loko mi ta va mi hlamula question leyiwani i timhaka ta ku since mi sungula ku yimbelela. a mi tshamangi mi hlangana na tinkingha letiya to munhu mi n'wi text-a mi ku ni lava ku yimbelela mi ya mi ya yimbelela va mi delete-ela project kumbe sometimes va mi byela ku gezi ri herile mi nge koti ku yimbelela kumbe va mi ba ti-excuse tin'wanyana va mi byela ku he windows this project ya wena yi yi yi corrupt-ini and stuff a swi tele ngopfu sweswo ku na nghoma yin'wana na yona ni nga yi luza yin'wana yo yi ri. yi ri mina na mina hi ti soul-mate hi nga hambani hi ti soul-mate kasi after ni ye ka Dlhamani ivi ni kuma ku ri ya nghoma liyani yi ri yi rhabekini a yi kona ka khompyuta ma vo loko a ku na problem nghoma ni ta tlhe ni yi sungurisa hi ku nghoma yi tshama ti ri kona emiehleketweni. ni tlhe ni yi sungurisa nghoma leyi swo tala vanhu vo tala va ni pfalerini van'wani like hi vu mina no va na like leriya ro u kuma ku ri ni kuma munhu a fika a ni amukela hi ku twa nyiko leyi ni nga na yona ma twisisa a ni tekela nhlokweni swa so a nga tshika vanhu mara vanhu vo tala va ni hanyerile stuff. hambi ku ri lava nga fika va ni jikela xikarhi mara vo tala va ni hanyerile. So okay ke as mi kha mi vulavula so na swi twa ku i nga ri mi ve na ku jikeriwa jikeriwa ngopfu ne so i ncini xilo lexi xi mi endlaka ku mi nga give up emizikeni ku fana na na vo hina swa . ahee vonani sweswiwani ni pfumala mali yo xava mayiki ne ni khomelele foni vulavula yo so swa endleka va kona lava nga ta sola va kha va a wa ha nga tshiki kunene mali rhanga ni kuma mayiki and stuff so i ncini lexi n'wana xi nga mi endla ku mi nga give up like ka music wa n'wina kumbe ka gondzo ra n'wina ra music vona ku na ku i swi twisisa na wena n'winyi ku ri no loko loko ni give up a ni na nyiko vanhu vo tala va ni rhandza ma vo se. ni nge give up ni kha ni swi vona ku swilo swi kha swi ya swi ya kona ma ni twisisa ya ni nge give up ni kha ni wu vona mbhovo wa nayiti wu kula se na ku boxeke te.
Okay okay ku na leswiya swa sona ni mina role model ya mina hi Mthimbani ne u na hi wa ni tiva so hi yihi fan ya n'wina ya number one number one number one leyi n'wina mi yi tivaka?
Mehe ti-role model ta mina ti tele. hayi ni vula fene ya n'wina fene ya n'wina loyi mi nge lowa i fene ya mina lowa i cool B
oho okay ni nga n'wi landzelela ngopfu wa loko sukusela ni sungula music wa mina kwala ka Marabeta tinini i munhu lwa ni n'wi ringisela hi mhaka ku ri voice ya mina na yena a ti yelana okay okay Eish. ni pfa ni tlemba va ndzi hlekela hi van'wana hi ti-question a ni ku mi vutisa question leyiwani se ya hi ni ta vheta ni vutisa leyiwani mi sungule rini gondzo ra n'wina ra music ku yimbelela ndzi sungule hi twenty thirteen ya twenty thirteen ya twenty thirteen twenty eleven ya something like that. i khale musi mara na le xigamu lwa na ha ri ntsongo exikolweni a ni yimbelela na ku xikolweni na ya na ha ri ka grade four ya a ni yimbelela se swa so thicara ri hlengeleta vanhu ivi ku yimbeleriwa sweswo swo va humesa tirhanda ivi ni yimbelela stuff va kha va ni rhambela va kha va ba mavoko mara a ni rhandza ku rheta tinghoma leti ta M_C style ta ta hayi wena basa ni ho okay a ku ri va ma twenty ma twenty mani. A hi ma twenty ma twenty rivele ma twenty twenty ten twenty ya twenty ten. Lero a ma ha ri a ma ha ri primary. A na ha ri primary ka mhanyana.
Okay mi sungule rini like ku swi recognize-a ku n'wina mi na nyiko.
A mina no ya no like ni rhambe hi van'wani va ni rhamba studio ma twisisa a ku ri Prince na Danunu vhele va ni rhamba studio. ivi loko ni fika le a ni nga swi tivi ku ka yimbeleriwa studio a no tiva ku ri ha ko va ku yimbelela swi sweswiya loko ni fika ni nghena studio ni swi vona ku swilo swa dlaya
ya ya ni sungula ku hayi va dlaya mani ni hamba ni va sala ndzhaku a va ha ni siyi sweswo ni tshama ni ri na vona kwalaya sayitini ku ri loko ti ya ka navetisa ti kota ku famba swin'we. Okay ni twe mi mention-a na Danunu mi tirha mi tirhile na dyoho swinene Danunu. Danunu ni tirhile na yena swinene ma ma ha tirha swin'we. a swi swa ha tirhisiwi un'wana na un'wana u endla swa yena sweswi. U endla swa yena mara loko se wo dya u dyela kwini mi nga pfumela? Ya ni nga pfumela ku ni tirha na yena i munhu loyi ni nga sungula na yena gondzo ro ya ku yimbeleleni. Okay producer ya n'wina u sungule u sungule u yi navetisa? E-e i navetisa a nga yi sungula ku yi producer na tinghoma. Okay ne shout out to you navetisa mi nga vula yini hi producer ya n'wina navetisa? ya like i tlange role ya ya good evuton'wini bya mina kahlekahle hi yona yi nga endla ku ri ni vona ku ri like ni na nyiko na swi kota ku yimbelela siku rin'wana ni nga va muyimbeleri lonkulu ya hi leswi ni nga ta n'wi byela swona na yena a phuxi laha a nga kona sure maybe le jokweni sweswiwa mara a phuxi laha a nga kona na yena ni n'wi navelela yini Mahesalela. A ni n'wi navelela ku humelela ka nyiko ya yena yo chaya yo producer na yena like na leswi a nga le ku swi tirheni swi swi swi increase swi ya mahlweni.
Okay vana leswi nga ku nga ku tirheni navetisa lero mintirho ya n'wina hinkwayo a yi yi mahlweni na mina ni nga vula ni ku tano swo a swo tala ha byi tiva muxaka vuxaka vuxaka bya mina na n'wina vhele bya tiveka kwetseni a swi bohi ku ndzeni byi boxa laha okay Mister. Flavour mi tshame mi endla album album album a ndzi se tshama ni yi endla why
exi album like yi ni khomeleta hi swilo swo tala ku fana na sweswi a ni fanele ni humese E_P but ni disappoint-ekini hi vanhu vo tala blind i ncini lexi xi mi endlaka ku mi va na ntshikelelo like wo. mi nga swi koti ku endla E_P kumbe mi nga swi koti ku ku endla album hi timhaka to studio a ni na studio ni landza studio ku ri u kuma ku ni suka laha ni ya ka Magoro ende ni nge fiki ni endla tinghoma ta vo ma five hi siku rin'we ku va ku ri na van'wani vanhu lava lavaka ku yimbelela ku la mina loko ni yimbelela vo ma two three. ni mu vavisela van'wana okay ke ni kombela ku vutisa ne ni twa mi ku a mi na studio hi lero hi ndlela yin'wana loko n'wina mo ndla studio mi nga produce ya ni nga produce hi mhaka ku ri ni ni na ni na vutivi byo tala enhlokweni ya mina ni vone swi swo tala like ni kopele ngopfu vuton'wini. Oh, lero loko va ri studio Mister Dean ya ya like mina ni ni munhu lowo loko ni nghena ka xilo swi fana na wena loko u ni nghenisa khampani i ku ni fanele ni endla yini yini yini mina lexi ni yela ka xona i vutivi ngopfu
okay vutivi ne okay mi nge ni vutisa question leyiwani since mi sungule ku yimbelela hi yihi support leyi mi yi kumaka support leyikulu mi yi kuma ka vanhu. ve le handle va la Olofana or ve le kule just because of a swi simple swilo swo loko i vi kha i tshama lawa ivi i yimbelela ivi vanhu va haleni va ku rhandza kumbe va ku landzelerisa and stuff especially sometimes na na na na ti-female. a ti a ti ku support hi ndlela leyi ya ka music wa wena loko u sungula sungula ni stuff so mina na ku tiva ku support ya n'wina kahle kahle mi yi kuma ku ngopfu kwihi
like mina support ya mina ni yi kuma kuma ngopfu ka ka vanhu lava ni chataka na vona ka ti-social media ma vo ya. like vanhu lava ni chataka na vona ka ti-social media loko nghoma mehe ni yi humesa ni teka link ni yi yisa maybe ka ti-group leti ni va va ni joyinisa joyinisaka van'wani van'wani va ni inbox-a na le xikolweni van'wana like kwala ni ni ni ni ni jikajikela kona ka njhakanjhaka va ni sapota van'wana va ni rhandza ma vo. Okay Mister Felicity . mi nga ku hi ri like ni nga swi vurisa ku yini xichangani xa kahle xo hlantsweka okay hi hi hi loko na na marito a ma lava ku huma swona hi kwihi hi ri like okay hi ku navela ka n'wina loko mi ta ku se mi ta mu humelerile ka music hi loko se mi ta va mi kha mi fana na mani.
Ku navela ka mina loko ni ku ni ta va ni humelerile na ni loko ni kha ni fana na Benny Mayengani
the president
ya i munhu loyi a nga ku ni nga ta ku i humelele swi ni swi ni khoma kahle hi like hi leswi a nga swi endla ku a endlela na matiko man'wani. Mm. yeah okay ke ni mutweni question ya n'wina um na yi twisisa ku yi vula njhani okay ma believer ku music wu na mali ya na believer ku music wu na mali hi ndlela yi a ndlela yo like vanhu vo tala van'wana va dyondzangi mm. ya but va famba hi timovha tin'wani ta mayimo ngopfu ku ri music

i vi ni perform-a a ri ti ri damu ve ni perform-a ni le ka malamulele
na le ka malamulele okay hi kwihi laha mi nga tshama mi mi va mi kha mi perform-a koho mi swi twisisa ku vanhu va mi rhandza no vanhu va mi tsakela hi le ka malamulele ka malamulele lero na loko vo mi vuya mi ta mi ta perform-a mi nga okay loko vo mi ya mi ya teka nsati ka malamulele mi nga pfumela. a ni nge pfumeli why nsati na yena mina hi nsati
a na ndzi fika laha na ha la ku fika kona se ni fika me ni ta mara a ni ta fika kahle ni ta go sweswi Mister Flavour Flavour kumbe Favor. flavor mm. swi vula yini flavor ah, flavor like i nchumu un'wana na un'wana lowu nandzikisaka kahle kahle oh ku na acha like acha hikwalaho ka yini mi titheku hi n'wana flavor A na mente ya munhu like sweswi swa swo mi kuma ku ni ri ku rhikhodeni ma vo oh a ni ku n'wansati a ni ku n'wansati oh swi sukisela ku hala ka music eh, sukisa ka music like a ni ri ku rhikhodeni n'wana twa voice ya mina ku hayi mfo i chele fil i chele flavor kwalano kahle kahle mm. a yi tin'wana vheti teka vito lera ti ku tswika ti ni chela rona ivi na n'wina mi fika mi ri amukela
okay
Mister Maluleke ni leyi question a ni lava ku yi vutisa ni kombela mi yi hlamula specific ni ngo pfula ni dleve mi yingisela mina nsati nsati
ni tekini
i ma.

Ya hi byeli ntsena Ntivopapani.
Ntivopapani?
Ya.
Ntivo okay va kumeka kwihi? Va kumeka Rotterdam. Ntivopopani, Papani?
Papala. Papayi?
Papala.
Papala.
Ntivopapala Skoni na muxaka ya ta kwala mi nga kona a va mi kanetanga lavan'wana vanhu va kaneta va kaneta mi dyondza rini na Ntivo na Skhwiza Ntivo vona ntsena .

dani rinomuhisa muranda nga vavasati n'we so i ncini lexi xi nga ndla ku mi fika mi cinca ka sesi ntivo
ya i timhaka ni to ni fike ni swi twisisa ku ri like vanhwanyani ni nga tibyela ku sometimes ho va puleya ku ri va puleya wena
mi mi lo tshama mi puleyini e-e a ni ri ni tshame ni pule mina ni pule.
Ni nga mi pulaya na na vanghana va mina lava a ni a ni pulaya na vona ku ri ku ya va famba va ya chuza se ni sala ni ri one se ni nge pulayi ni ri one. Lero loko vo vuya n'wina mi nga tlhela ka vu play boy? A ni nge tlheleli ka play boy. Why? antswisa ku ri a swi a swi wena n'we se leswi mi swi vulaka ma ta swi fana na yini swi fana na loko no va ni ri xidakwa hikuva ku na team leyi ni dakwaka na yona yi famba loko hi famba loko yi vuya obvious a hi munghana e kaya be ni nga ri ni nga byala ni ome rini a ti se ni tlhela then more more more more more na n'wina loko mi va vuya swi nge vi kona leswiya swo va ku a. ta ku n'wi vona n'wansati wa wena a famba a jola kumbe a famba a vona swin'wana laha handle hayi
a na ha swi landzeleli kahlekahle ni twa i nga ri twa i nga ri na mina kahlekahle loko ni landza n'wansati un'wana ka nkarhi wa sweswiwani ni twa i nga ri na tikeriwa so ni twa i nga ri no tsariwa vito ra yena laha i ta va mi byela ku we i nga ri na munhu mi n'wi vona matihlweni kahlekahle na mi nga bayiza mi xeweta mi landza rhandzu mi fika mi ku . Sisitivo e mistake kwalayani vheta vheta ta swi vona na yena kwalaya ta ku phuntisweni
okay mi nga yi advise yena mi nga yi advise yini hina vanhu vo ka hi nga tekanga a ni nga ni nga ni nga mu advise like ku teka sometimes swi kahle or. hi fanele hi ti dyondzisa ku tshama na munhu loko wa ha wa ha kula kahle kahle ku ri na loko se i kurile i swi tiva ku i swi i kota ku yimela muti wa wena dyondza ku yimela muti wa wena loko wa ha ri ntsongo
n'wina mi nga swi kota ku yimela muti i ni nga swi kota ku yimela serious ya ni nga swi kota ku yimela muti mi ri mi nga vula yini hi ti-play boy.
A hi ti-play boy a ni nga ti byela ku ri ti-play boy hambana na swa swa swa ti-play boy i nga ti i nga ti kumi ri nghoma i tinghozi i ri nghozini kahle kahle hi mhaka swa swa play boy play boy a byi pfuni nchumu ti kumeli munhu wo loyi nga ta tshama na yena ende loko i ti i tshama i ti endla play boy like i nge n'wi kumi munhu wa straight. swi ta hakela nyameni ya wena u kuma ku se swi kona miri na wona wa ha ti khoma phela me ku ze ni mi vutisa ku xi nini a ni ri ni black boy ni vanhu a ku dyondza swin'wana ka n'wina siku leri n'wina mi nga ti byela ku ya ma cinca phela ku cinca a swi olovi ne loko no toloveta mi vurini mi ku . mhani ku heta ku swi vula se swa mina ku loko i ri play boy a swi easy no kuma munhu wa right hi nkarhi wolowo so n'wina mi swi vone njhani ku sesitini vo va right
like ni ve ni twisisa ku ri ni like hi vu mina loko siku leri ra ni hlangana ni hlangana na yena hi vulavule kahle ivi a tlhela xa mundzuku xa kona ma vo ivi ni tibyela ku hayi munhu loyi a nge he vuyi. ma vo ni ti byela ku a loyi a nge he vuyi ko va ku ri ni swi twisisa ku hayi munhu like loko ku ri munhu like ku na luya wa ku a ta a kuma ku a hi wa wena
okay lero n'we lava mi nga va puleya va nga ha vuyi a va vuyi a ni ma swi twisisa ku ri loko va kume na xi va kuma na swiza swin'wana swo penga nyana va. va vuya hi leswi a hi hanyisa xiswona hina. Mapenga ya.
A ina u vula ku no hlaya ku pima ku ku na swi hisa hisa swo u kuma ku ri a hi swi kota ku hi wina hi ku pretend-ela ingari hi ku khoma kahle kumbe ku pretend-ela ingari ku rhandza blind. A vavasati mi le nghozini ma swi twa loko va mi gangisa mi nga ha pfumeli va ri va ti king se a va ha huhwi a ma ha huhwi lero mi lava ku ni byela ku na sweswiwa.

Phela a va byela se hi need advise ka n'wina ku okay wa vona manjhe ku na murhi wa so wu endlaku i tshama na n'wansati wa yi one ku na munhu wa so wo khongela leyi tshama na munhu wa yi one so mi lava ku tiva ku n'wina mi ya ka ka munhu wihi a like a ni ya ka munhu like die ding i ku tibyela like ni lweni ku lweni na ku tshama na yena. vanhu lava ku tsutsumatsutsuma ma vo ku fana na na hina swa ha swi endla leswi swo kuma ku ri ka magoro u kuma ku ri na vanhu vo fika vo ma thirty fifty ma vo va hamba va cheka ku cheka loyi ku cheka loyi ku cheka loyi se u kuma ku ri na na loko i endla swilo leswi u kuma hi le ku waste-eni ka mali yo tala. Okay Madiza,
a ku Diza hi Diza nkarhi lowu a ha ri ti-play boy a mi Diza
okay ku ri va kona vanhu lava mi nga va tshova mbilu
a va tele too much
lava mi nga va tshova mbilu
a mi tisoli a ni tisoli hi ku se swa khale se swi hundzini.
Sisundin.
Okay, ni kombela ku mi vutisa question leyi eh, hambi n'we mi ta yi hlamula na mm, hambi loko va ni vutisa yona ni tsandzeka ku yi hlamula hi ndlela yini a ni swi tivi pfuka ku va n'wina mahatleni na vanhu va nga
Eyi ni nga hemba va tele blind
va fika ta a yi tsongo tele a va tele kahle mhani mikisela kahle kahle ma twisisa mikisa u kuma ku ni khome magoro ni khome bungeni ni khome. khume na na na na na rhoti like ya swi mikisa mikisa kahle kahle ma ma yila
lero mara fifty ni nga tshemba ku yi nga yi ma nga va fika vona ni. Eh, Mr. Favor ne. An bota da so. Like, if he, I'm kuma me mitle na ban manga. Eyi like mina lexi nga ni endla ku ni tlela ngopfu na vanhu vo tala i like loko buti wa mina a tikuma munhu a mi kuma ku dinner a ni ri munhu wa buti wa mina ni n'wi vitana ku i Skhoni. se ku na ni hlanganisela ya vavasati leswa se u kuma ku vhiki leriwani loko a ta hi Friday i ta na xin'wana i xa mina, vhiki leri taka a ta na xin'wana i xa mina, vhiki leriya rin'wana hi xin'wana sweswo sweswo vanhu lava va dlina va va mi ende loko ni ta lowuwani ni tlela na yena u kuma ku i hambana mina hi mhaka ku ni gangise xin'wana xa chomi ya vona. Okay a mi se tshama mi va na problem ka ka vununa bya n'wina? a ndzi tshama na like problem liya yo mi va na problem ka vununa bya n'wina like mi ba hi drop ya especially drop so wena hi nge swi inani hi nge mi kha mi famba hi ndlela yin'wani a mi tshami mi ba drop a drop yi tshame yi ni ba yi mi berile. I twenty twenty two okay hi twenty twenty two mhani ni tshama ni ba drop ne so ni ta kombela ku burisana na ti-question tintsanana ka drop like a yi ni ku drop exi drop kahle kahle mina. nkama luwa yi loko yi ni ba ro sungula kasi hi mbanga
loko ni ba ro sungula la ka ku ri na xihlangi xin'wana a ni twanana na xona xa ka mi nga boxi mavito e ni nge xo xi tshama ka ka ka bungeni a Basani. khale ni Xavhele a hi sungula ku tivana siku leri hi endle meet up ro sungula ra vumbirhi hala ndzhaku ka ka ka mamba ba oh lero kahlekahle a mi swi ndlelanga rhumeni i swa le xitarateni and swa le xitarateni a swi hlweli a swi teki na six minutes six minutes yi tele ngopfu maybe two three se ngo mi be drop hi three minutes so okay ke yi mi tisele njhani drop ya kona ya ya hala ndzhaku ka mamba. a like loko ni famba ni swi twini hi ku mina ku ri hayi ni nga ri ni fila hi ndlela yin'wani ni ku hawa swi tshika kumbexana swin'wana ni fambela ni ya kaya mundzuku a ni swi twa ku hayi mani ni ta hela ku titimela nyana mirini nyana or ku lava ku nwa something ivi swi ta xi ku mundlwana na swi twa ku to ni sungula ku twa na thyaka rin'wana ro thyaka ngopfu. like
swilo leswiwa loko swi dona vona swi dona loko mi ya ku tsakamisa leswiwani no tshama ni be drop swi swi swi swi ngo tho . Epese phela ni twi nga ri ku na tindhawu tin'wani loko u twa ku vava ka tona ne eish swa chuhisa se n'wina a mi a mi nga chuhangi? A ku chuha a ni chuhile lexi a ni chuha xona ku a ku ni ta va byela njhani lava van'wani ku ni le ku feni a nga chuhi na swi tiva ku ta yi denge ya tshunguriwa mara ku ni ta va byela njhani va thyakisa mhana va olede ku ri heyi phela ku humelele timhaka ta so so mi mi swi endlisa ku yini.
A lexi ni nga endla xona ni vuye ni ti decide-ela mina ni ti byelela buti ya ni a ni tshama tshama na ye kwala kaya byela ku na timhaka ta so a ku vona a hi ta ku vitana masungwini hi khapa hi ya tliliniki u ta fika va ku ba nayiti ta tshunguleka ta yi tiyile lero u nga mi tshunguriwa tliliniki . Ya okay ke ya vuchuke ni ta ni lava ku vutisa question yin'wana ka sweswo mi nga hleki ngopfu swa vava na na ha ri ka ndlela ya swona swilo leswiwani so hi lava ku hatla hi basopa ka ya vuchuke ka ya vuthula ke a hi ri ka mambo a hi ri ka daisy lero n'we mi mi tikuma ku ma tavern a liya ku nga ri tavern liya u ngo sungula a hi lo hlangana kwalaya kusuhi na tavern like ya vu two. hi le ka diesel ni hlangana na cheriwa ka magoro ivi yi ni byela ku yini yi le masikwini mina ni fositela ku yini hi ti rhandzela ku mara ku
hi ta faka xo ya swi rhipiteni fositela ku
fositela ku vavasati vhele a hi famba hi ti fambela hi ti huwelela hala kaya n'wana wa vanhu na mali ni le masikwini ya yena. ivi hi fika ku fika hi vhele hi nge hi nge hi nge tleli loko mi ri munhu mi nga ndlangi swin'wana hi vhele hi tlela a ku na lero mi ri mbara
eya hi hlamusela eya a ni hina hi cheriwe na moya lowo dayiti leyi nga hi dlayi na oho loko munhu a ri masikwini se a hi nghena ni nghena ni kuma ku ri ende i nga ri a ku ri nkarhi loyi a ya ku yimeni va ri loko swa ku yimeni dayiti ku va kha ku huma thyaka ro tala se.
Mingene mingene without protection mi nghena mi nga tisirhelelanga a nga tisirhelelanga loko yi nghena a ku na a ku ri swilo swa xihatla nyana na na mabyalwa ma nghenelerile
why swi nga mi telanga miehleketo yo ni fanekele ni tisirheletela eish a ni tivi ku why kahle kahle. A mi ti solangi ndzhaku a ni ti sorini hikuva a ni se va ni ba ra vumbirhi so ka yo sungula na ya vumbirhi hi yini yi nga mi tikisela ngopfu yo sungula hikuva yo sungula ku ni ba ya vu two why mi ku a yi mi tikiselanga a yi ni tikiselanga yo sungula hi mhaka ku ri a ni swi kota no famba ni jikajika nyana swi ni nga ni pretend-a ni nga ri a yi ni bangi kha yi ni bile okay.
kasi hi sweswi loko no tlela na munhu ne mi kuma ku i na drop swi ya teka masiku mangani ku tikomba ku me ni be drop
a vo ma four ya hi nga swi kota ku pretender two days. two days three days i kha i pretend-a i nga ri a wu na yona but loko se ku ya fika sikunyana ra vu four five u ta sungula ku swi vona se ni ta sungula ku swi vona ku fana na loko kumbexana i ri na nsati u ta sungula ku swi vona hi ku ka i nga ha perform-i kahle na le mibilwini something like that mara swona swa tikomba na munhu loko ku ri i n'wanuna loyi i tshame swi n'wi humelelela i ta swi vona ku wena a yi ku dlele. Oh lero n'we munhu wa doroba mi nga swi kota ku n'wi vona? Mi nga swi kota ku ku ku vona ku lowani u n'wi dlayele loyi a n'wi boini.
phela mhani u gume xana u be drop namuntlha i vheta i sungula ku va a nga ha vi kahle se mi adhivayisa hina mi adhivayisa yini hina before ku nga se biheki hi nga se ze hi ba hi drop.

Eish
okay xivutiso xa mina hi lexi drop yi kuma ka munhu wa njhani?
Drop yi kuma ka munhu wo thyaka hambi a nga tlelanga na munhu ku ri a ni ku vanhu va twa i nga ri drop hi leswiya so loyi i ta ta tlela loyi i va suka a ya tlela na loyi a hi mhaka so ni timhaka to thyaka ta i think wo va munhu a thyakile. oo i ku va munhu a tlekile okay okay ntsena
ina swo swi swi swa swa va swi ya na swo swi swa swa va swi vulaka swa ku i munhu i tlele na loyi i va suka ya tlela na loyi oo swa hanya
na ku ku na ku n'wansati hi vu yena i na u kuma ku se ni hambi u kuma ku ri se we va ku tshunguriweni u kuma ku se wa yi vabya a dayideni. se yi vabya drop se i na yona na ya fane ya tlhaviwa nayiti leyi yi fanekele ku tlhaviwa yo hi na le ka yi suka
a na ha ri kahle a na ha vangi kahle okay ni ta tlhe ni kuma siku ni ni mi vitana hi ta hi ta vulavula special hi mhaka ya ya ya mijolo ya swa ti-drop and stuff hi ta kota ku dyondza ku ya mahlweni okay this is your boy Majele from H Town namuntlha hi fika ka na hi fika makume ka siku ra namuntlha so before hi hi tsutsuma mi vona nga ri ndzi like lexi mi tsakelaka ku xi vulavula no ka na ha mi vutisaka.
mina ni vona mi nga siya nchumu vutomi ni mbuti okay
hi ku ya hi mina ni siye ku loko vanhu mi lava ku perform-a va lava ka mi va lava ku mi vhotshara va mi kuma kwihi
va nga ni kuma ka Facebook va nga ni kuma ka WhatsApp ka WhatsApp i zero seven two thirty seven four twenty eighty five. hi laha ni kumeka kona ni le ka Instagram na nghena hinkwako ti-social media letiya hinkwato na kona Facebook a ni vulanga ku Facebook i Flavour i South African Flavour leyin'wani va Zee i Flavour ya or to chuza ku mi kumeka ka hinkwato anytime ya okay hi khensile for nkarhi wa n'wina mo ni mi byela xin'wanyana ne. It's your boy Majele from H Town guys ni kombela ku mi ya mahlweni mi hi folowa mi subscribe ka channel ya hina ku ri ya yi ta grow up and then eh, ka channel ya hina hi tsale ku undefeated media eh ku na switori ku na music video and stuff swi kona hinkwaswo laha nga mi lava ku endleriwa music video nga nqambi and stuff wa fika ni ta ku endlela music video um na yini u lava ku tsakela ku hi hundzisa hungu ra wena na hina wa ta kwalawani hi te hi ta vulavula hi arrange date ku ri hi swi endla swa rini ne ni kombela mi ni folowa na le ka Facebook ndzi tsale ku malume a dyile le loko hinkwaswo swa kumeka na post kwala hambi ku ri mudyambu dyambu na swin'wana na swin'wana na post ma sweswo a na ha swi rhandzi se ni korile . Yena Facebook page na yena i Undefeated Media I think ya hayi not I think yi na nineteen K followers, so ni kombela mi ya mahlweni ho mi folowa a hi post-i ngopfu mara hi post-a leswi fambelanaka na na chanel ya hina ntsena ni vona hi nga rhangisi nchumu .